Amun pian pang pambakal, ada bisian pangalaman lah masalah hayam nang ini?
Ada ai, tapi aku kulir. Ai, kanapa bisa kaya itu? Kada ai, kulir banar ai.
Bakisah si bapak pembakal.
Aja. Tapi imba aku bekisah ni, ikam jangan bekisah kamana-mana lah. Soalnya ini nih maungkai aib urang. Bubuhan urang kampung sini jua. Uh.
Siap pembakalai.
nah, jadi pada suatu hari ada kakanakan anum nang gawiannya katuju bailanja babinian haja. Ay. Di mana jua ada pasar nang menjual bebinian?
Bailanja bebinian tu kadanya kaitu pang. Ini maksudnya nang kaini nah. Ngarti kada? Inggih, ngarti ai ulun pambakal ai. Nah,
jadi pada suatu hari kakanakan anum nang ini handak bakaituan, tapi inya kada bisian duit. Tapi inya handak banar. Tulak ai kakanakan anum nang ini ka wadah urang nang bakaituan. Sampai di sana inya batamu lawan urang nang baisian wadah bakaituan. Urang situ manyambatnya Darmu. Padahal orangnya bebinian. Bepandir pamudanya nang itu lawan Darmo nang itu. Ujar pamudanya nih. Mi, mi, ulun handak. Tapi ulun bisian duit saribuannya haja. Ya, nang kaya apa, Mi? Buutnya saikung nang ini. Handak beketuan tapi bisian duit saribuannya haja. Bulik sana gin. Ujar maminya sangit. Tulungi ulun banar nah, Mi. Ulun sudah kada tahan lagi. Malihat kaitu, sakalinya maminya maras jua ai. Ayu ja. Itu nah. Di ujung sana ada ruangan. Di dalam ruangan tuh ada hayam. Hendak ikam apakan ke hayam nang itu? Ay. Kenapa tuh ke hayam, Mi? Ujar pemudanya takajut. Ikam hendak kada? Ujar maminya sangit. Ayu ai amun da minto. Pantek jua sakalinya pamudanya nang itu. Ayu ai amun da minto daripada kadida nang ada ai di aruh ujar pamudanya. Tulak ai pamudanya kawadah nang ditujukan maminya. Saminggu kamudian. Ai.
Kanapa jadi taka saminggu kamudian? Bah Pang baapaan bah muda yang tadi? Lawan hayam nang itu?
Baapaan jar? Haruskah kukisahkan sabarataan nang itu? Bugar banar Pang aku jadinya. Barasihi utak ikam ngitu nah.

Apa lagi bisa duit lima ribu? Ujarnya. Tulah kai pamudanya kawada urang nang bakaituan. Sampai di sana, inya bertamu pulang lawan maminya. Lawan Darmo nang tadih. Bepandir pamudanya lawan maminya nang itu. Ujar pamudanya nih. Mi, Mi ulun handak eh wahini ulun bisian duit lima ribu nang kaya apa mi uh iya kah ujar maminya ayu ja itu nah di ujung ruangan tu ada luang Ikam bulih mahintip sapuasnya, ujar maminya. Tulak ai pamudanya ka wadah nang ditujukannya nang itu. Sampai di sana, ih sakalinya di situ sudah banyak orang nang mahintip, nang manawing. Umpat ai pamudanya jua mahintip. Parak sajam pamudanya tu balantak. Di situ di higa pamudanya tu ada paman-paman nang umpat mahintip kaya inya jua. Bapandir pamudanya nih lawan paman-pamannya. Ujar pamudanya nih. Man, man, Asik jua lah. Sudah bisin duit lima ribu haja, kau melihat sapuasnya. Ini masih kada papa, masih kalah deset lawan minggu sumalam aja. Kanapa taka minggu sumalam? ujar pamudanya takajut. Ini masih nusia lawan nusia. Minggu sumalam Ada pemuda nang kaya ikam ini nah. Hakun main lawan hayam. Kada tahitung detik mandebuk siap pemudanya nang itu.